Felly, oedd wrth yr fideo olaf, dyn wedi gwneud um, ychydig um, mwy o'r newidiadau. Yn gyntaf, os ydyn yn edrych ar y cod um, fan yma, os ydyn dechrau gyda'r uh, un fan yma, dyma'r uh, llinell um, gyda'r enw SDR vocab sydd yn cynnwys yr uh, rhestr o'r geriau um, gyda'r ei cyfataliaeth i mewn yn y iaith Gymraeg. Felly, um, os da chi'n gweld, mae'r llinell hyn yn llinell o liosog lluniau. Felly, um, yn y iaith Golang, Bydd angen i dweud yr hyn yn gallu uh, defnyddio yr arnod arbennig hwn ar gyfer um, i gynnwys yr llinell lluosog i mewn yn yr un llinell anwolyn i mewn yn golang, sef yr arnod fan yma sydd yn ei galw yn Saesneg the back tick neu yn Gymraeg yr ôl dig neu ôl dib. Felly, pan yma, dwi'n wedi ychwanegu ambell mwy o erau, er enghraifft, um, ar gyfer yr gair Saesneg full, mae gyda ni yr ansoddair yn Cymraeg llawn, ar gyfer yr adroddiad Saesneg of, mae gyda ni yr gair Gymraeg o, ac fan yma, mae gyda ni

yr alfed mutation yn Saesneg. Felly, trwy defnyddio yr nodiadau hyn, rydyn yn gallu cymwysio y rheolau ar gyfer y Gymraeg trwy defnyddio y nodiadau, ac felly um, fe'n wedi acwenegu y gar Cymraeg clawdd ar gyfer yr gar Saesneg fence, ac fel ydych chi'n gweld fan yma, mae gyda ni y nodadiad

Felly, dyma'r uh, newidiadau yn yr uh, llinell hon oddi wrth yr fideo olaf, ac wedyn beth sy'n digwydd yw yr ydyn yn dolenni trwy'r uh, bwb un llun i mewn yn y uh, llinell hon i greu y uh, dilliad ar gyfer yr uh, cyfeithiad o'r un gar o'r wrth uniaith i'r un iaith arall, ac wedyn Ar gyfer hyn, oherwydd mae angen i ni i archwilio ar gyfer yr geiriau Saesneg i mewn yn y testyn sydd nad ydy ei yn cynnwys yr adnodiadau. Felly, mae angen i ni i gael gwared o'r, o'r nodadau ar y ochr dde i alluogi i ni i chwilio ar uh, geiriau Saesneg i mewn yn y llinell uh, str vocab neu uh, dilliad, um, sef yr un fan yma, eg vocab, lle rydyn ni'n gallu chwilio ar gyfer yr gair Cymraeg ar gyfer y gair Saesneg. Felly mae'r hyn yn digwydd um, trwy defnyddio yr ffwythiant split i hollti ar y arnod y tanllunell i dim ond i gallu y gwerth union ar, ar y lle neu yr ochr chwyth o'r llinell, sef um, dim ond uh, geru fel field ac hefyd flower ac hefyd full, heb uh, tanllell ar uh, manylion ar y ochr dde o'r, ar, data hwn ac wedyn rhyn yn, yn ei propageddu i mewn yn y dulliad eg fel ceb. Ac hefyd, oherwydd um, i galw ar yr ffwythiant split i mewn yn y uh, llyfrgell neu pecyn, mae angen i ni i galw ar yr pecyn strings ac wedyn dot ac wedyn split. Ac oherwydd mae hyn yn ychydig o laferys i mewnbennu pob tro rhyn yn eisiau ei galw ar y ffwythiant hyn, Dwi'n gallu creu yr byrhawiad neu'r y talfyredigaeth ar gyfer hyn trwy defnyddio yr arwydd ar fa neu variable neu anniwolyn ar gyfer yr hyn fan yma gyda'r yr enw yn ei sysllafu SPLT sydd yn cynrychioli yr strings.split neu llinellau dot hollti felly pan ydyn ni eisiau i galw ar yr yym ffythiant hyn yn nesaf tro, a rydyn yn gallu galw dim ond ar yr arall enw hwn. Felly, dyma'r am mor defnyddiol i dim ond i mewnbynnu dim ond y pedair llythren yn y na'r dau air pob tro yr ydyn eisiau i defnyddio y ffythiant hyn, sef Er enghraifft fan yma. Felly hefyd, ar y lle lle yn uniongyrchol yn isod, fi'n wedi gwneud yr un peth gyda'r er, ffwythiant ar gyfer i gymareddu ar y llinell, neu yn Saesneg, to match the string, oedd wrth yr er,

Felly, ar gyfer y ffwythiannau newydd hyn, mae angen inni i cynnwys yr pecynnau berthnasol ar ei gyfer nhw, sef ar ni'n angen i cynnwys y pecyn gyda'r enw reg exp fan yma, ac hefyd yr pecyn gyda'r enw strings neu llinellau fan yma. Felly, os ydyn ni eisiau i dod o hyd o ambell mwy o wybyrdd anglyn o'r pecyn neu um, yr hyn yn ei defnyddio i mewn yn y iaith golang a'r hyn yn gallu ar y cymell gorchymyn mewn bynu y gorchymyn ar wrth air go ac wedyn y gwagle ac wedyn yr arwrth air doc D, O, ec, a wedyn gwagle, a wedyn yr enw o'r pecyn. Felly, os ydyn eisiau i achwilio neu um, pori um, dros y gwybodaeth anglyn ar pecyn reg exp, yr hyn yn gallu teipio ei enw fan yma ac wedyn pwyso ar botwm dodiad, a dyma'r er allbyniad y manylion anglyn ar pecyn hwn yn ac hefyd os ydyn eisiau i dod o hyd o ambell mwy o gwybodaeth ynglyn â'r pwthiant yn arbennig, a rhywun yn gallu mynbennu ei enw fel hyn. Yn gyntaf, a rhywun gallu mynbennu yr enw o'r pecyn ac wedyn yr arnod dot ac wedyn yr enw'r o'r fythiant fel hyn, ac mae'r hyn yn rhoi i ni yr manylion llawn ar gyfer yr pwthiant hwn. Ond mae angen i mi i ddweud na allwn ni dod o hyd o'r fodd i defnyddio yr arth enw ar gyfer yr ffwythiant gyda'r enw hir fan yma, sef to replace all literal string, neu i addysodi ar pob un llinell llythrennol i gyd. Oherwydd, beth sy'n digwydd fan yma yw, yn ytrach na i fod yn aelod yn uniongyrchol o'r pecyn negydrych ar gyfer Reg Exp, mae hyn yn ffythiant oddi wrth yr pwyntydd neu'r pointer yn Saesneg, sydd wedi cael eu dychwelyd oddi wrth y ffwythiant compal neu cydfyntyrru oddi wrth yr pecyn Reg Exp. Felly os ydyn ei amdrin fel arfol, wel un o'r uh, ffwythiannau eraill yn gyffredinol, na fydd hyn yn gweithio. oherwydd nad ydy'r rhyffythiant hwn yn aelod o'r pecyn yn uniongyrchol. Felly, fel weithio o gwmpas yr enhawster hwn, dwi'n wedi creu y ffythiant yn law waith gyda'r enw o'r PL, gyda'r enw dim ond gyda'r uh, tar lythren, ac wedyn yr hyn gyda ni yr tri pharimetra fan yma, sef PSTR1 ac PSTR2 ac wedyn PSTR3 ac mae'r uh, rhain i gyd yn y far o linell ac yr hynny'n ei datganu i mewn yn yr datganiad o'r ffythiant i mewn yn y uh, Crom Clonfache, um, prwd yn gyntaf yn datganu yr enwr o'r anwolyn ac wedyn y gwacle ac wedyn yr fath o'r anwolyn. Fan yma, yr hyn yn defnyddio yr arglwydd air yn y Saesneg string neu llinell ac wedyn yr hyn yn defnyddio yr adnod yr atalnod neu i wahanu yr parametrau ar gyfer yr ffwythiant hyn. A beth yn digwydd yw Yn gyntaf, mae angen inni i gydmyntyru â'r patrwm o'r mynegiadau rheolaidd trwy defnyddio'r er anwywolyn oddi wrth yr al parametrau fel hyn fan yma ac wedyn yr hyn yn, yn ambenodi yr gwrthrych oddi wrth hyn i mewn yn yr anwywolyn ar x1 ac wedyn yr hyn yn rhedeg

un yn yn yr llinell PSTR1. Felly pan ydyn ni'n yn galw ar y ffythiant hyn, oedd wedi ei creuwyd yn llaw waith, ydyn ni'n gyntaf yn pasio i mewn y llinell hunain, sef y gar, er enghraifft y gar yn Gymraeg fel maes neu blodeuyn neu llawn ac yn y blaen. Ac wedyn, yn yr ail perimetr, rydyn ni'n pasio mewn y ffurfwyddedd yn yr ffurfwyddedd o'r mynegiad rheolaidd, sef yr un fan yma gyda'r er, carat neu'r er acen grom, sef yn cynrychioli y dechreuad o'r llinell ac wedyn y uh, llythren B ac oherwydd mae gyda ni yr uh, treigliad meddal neu'r yr al dreigliad a rydyn ni'n uh, trosfyfio y uh, llythren B i'r llythren F oherwydd os rydyn yn edrych yn uchod ar y lle o'r tu blaen, mae gyda ni wedi dod o hyd o'r cymareddiad ar yr nodadaeth 2M dot sydd yn cynrychioli mae'r hyn yn achosi yr ail dreigliad. Felly, rydyn yn, yn troi yr llythren B ar y dechreuad o'r gar i

Felly, drwy hyn, yr hyn yn adeiladu y cyfeithiad o'r brawddeg, roedd angen i ni i cadw rhyw fath o amrywiolyn i cadw y gwer oddi wrth yr gar o'r blaen. Felly, os yn eisiau i achosi y treigliad yn y gar nesaf, mae angen i ni i cyfeirio at y gar o'r blaen. A ydy hynny yn achosi y treigliad neu ddim? Ac wedyn, ar ôl yr doleniad, yr hyn yn allbynnu yr gyfeithiad yn llawn. Felly, os yr hyn yn equipa fel, fel hyn, ac wedyn yn ei rhedeg fel hyn, yr hyn yn gallu gweld beth sy'n digwydd. Felly, fan yma ar y gwelod, mae'n dweud yn y Saesneg, os gwelwch yn dda, mewn byrwch rhyw destyn, ac felly dwi'n mynd i mewn fyny y brawddeg yn y Saesneg field full of flower, fel hyn. Ac nawr, dyma'r mor gyflym yw'r er iaith glenni Golang yn uniongyrchol yn syth ymlaen, a rydyn ni'n um, cael y cyfeithiad, sef maes llawn o flodeuyn, Ac fel da chi'n gweld, mae'r er gyntaf lythren o'r gard blodyn wedi ei treglio i'r lythren ef. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl yr hyn yn gallu uwchlwytho yr newidiadau diweddaraf oddi wrth yr cyfrifiadur lleol i'r cadwrfa ar-lein, sef GitHub. Felly, a rhywun yn angen ei daclysu o gwmpas cyn gwneud hynny. Os ydyn yn rhedeg y cochymyn git status, felly nawr mae'n dweud mae angen i ni i ychwanegu yr newidiadau yn y ffael main.go i'r

yn dweud uh, newidiadau yn y ffael main.go gyda'r uh, dyddiad sef heddiw yw uh, 2024 a'r trydydd mis sef mis Marth ac wedyn yr uh, nawfed ar hugain ac mae'r amser yy deuddeg o'r gloch ac mae'n hyn yn un munud ar deugain wedi deuddeg o'r gloch ac nawr dwi'n gallu pwyso ar y botwm dyddiad a dyna ni os dwi yn rhedeg uh, git cyflwyno unwaith eto mae pob dim wedi ei anrhymwyd nawr rydyn ni'n gallu ei wthio ar-lein i GitHub trwy defnyddio y gorchymyn git ac wedyn push neu wthio ac wedyn na mynd F i gorchesty ac wedyn, wedyn na mynd U ac wedyn gwreddyn neu origin ac wedyn main neu prif fel hyn ac wedyn i bwyso ar botwm ddoddiad ac wedyn i fewnbynnu ar enw'r o defnyddiwr, ac wedyn i lido mewn y tocyn mynediad bersonol fel hyn. Ac nawr, os yr ni'n yn mochreio i'r taflen ar-lein, A dyma'r cytgfa arlein, os ydyn ni yn clicio ar yr ffeil main.go, Felly nawr, yr hyn gallu gweld yr newidiadau diweddaraf. A dyna ni gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi ei mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach.